Roj demê û xweş bin ez hêvîdar im hûn baş bin tenduristiya we jî çak be. Di xeleka me îro de xeleka me li ser eh, helbestvanên Kurd yek klasîk e yek ji nava wan berî demekê min dîwana feqê teyra min da ezet eh, Ezet şagirtekî min î hêja û jîr e. Wî jî di demeke kurt de dikarî bi wê dîwanê bixwîne. Min gelek pirtûk jî dane Ezet ji bo ku em agahiyê xwe derbarê feqê teyra berfireh bike. Di vê xelekê de bêguman xeleka me li ser helbestên kurdî ye. Jiyana helbestivanekî hêja Cihê hezkirinê ye. Helbestên Kurd yê klasîk çîrokeke dûrdirêj e, ji babata herê Hemedanî yê uryan dest pê dike, Elî Herîrî, Melayê Cizîrî, Ehmedê Xanê, ta em bigên Hacî Qadirê Koyê. Bêguman di wê nav verê de gelek gelek helbestvanên Kurd hene yê ku em pir ji wan hez dikin û em dixwazin wan kesa bi we bidin naskirin. Bêguman çavkaniyên ku Ezet jê xwendine, Agahiyên xwe berfireh kirine, di pê re di beşê şirovekirinê de ez ê ji we re binivîsînim kesê ku hez dikin dixwazin wan çavkaniyan dest bixin ew kesana dikarin bixwînin û çi beşê ku pdf jî li cem bi hebe ez dikarim ji wan rêkim. Niha bi hev û di re li Izzet guhdar bikim. Dem baş dost û birayên hêja. Mijara me hîro li ser helbestvanekî kurdî kevnare ye. Navê xwe biçûk û mezinan tapîr û kalan tê naskirin û di nava xelkê de belav bûye. Ew jî Fiqiyê Teyran e, yek ji helbestvanên klasîkî yî kurdî girîng e. Gelo wexta qala Fiqiyê Teyran dibe, çiqase pirs têne serê mirov. Fiqiyê Teyran kî ye? Navîn wî çi ne? Berhemîn wî çi ne? Û li kur hatiye dinyayê û kijan salê? Feqiyê Teyran navê xwe yî rast û dirûst Muhammed Gorê Abdilbeggî Miksî ye. Di helbesta mella û feqî de wisa tîne ziman. Gulim di destê xwaran bi îsmê Muhammed navim bilbilim di gulzaran ji eşqê lewzer bavim. Ji dayikbûna Feqê Teyran Bi pirranî li ser riya ku Feqê Teyran di sedsala çardan de a Zaynî dayik bûye. Di pirtûka Dîroka Kurd û Kurdistan Muhammed Emîn Zekî dibêje Feqiyê Teyran di sala hezar û sê sed û heftan de ta sala hezar û sê sed û heftê û pêncan de jiyaye. Qenatê Kurdo di tarîxa edebiyata Kurdî de dibêje Feqê Teyran di sala hezar û sê sed û heftê û pêncan de dayik bûye. Lê dîroka herî rast û durust, Feqê Teyran di sala hezar û pênc sed û nûdî de hatiye dinyeyê li gundê Miksê li herêma Hekarya. Di sala hezar û şêst sed û şêstî de çê ser dulivaniya Xwedê. Feqiyê Teyran navek ji navên feqiyê ê navdar e. Lê hîn nav ne xwe hene ku ew jî pê tê naskirin weke Xoce, Mîr Mihê, Feqiyê Hişetê, Feqiyê Gerrok û çima vê re dibêjin Feqiyê Teyran û Feqiyê Teyran ji kur hatiye? Ev nava ji kur hatiye? Di dema feqiyê teyran de li Rojhilata Navîn û li Kurdistanê dibistanên olî hebûne. Ji şagirtên wan dibistanan re digotin feqî. Ey feq ji gotinek erebî hatî jê dibêjin el-feq û teyran Muhammed Emîn Zekî di kitaba Dîroka Kurd û Kurdistanê de dibêje teyran feqî ji ber ku feqiyê teyran di zimanê teyran Zanîbû vî re digotin feqiyê teyran. Lê ew hinek jî dibêjin ji zimanê teyran re dibêjin teyran. Dîlber, Ey dîlbera gerden zêrî, wey nazika.

Wêran ezim malım xerab. Ey dîlbera qamet mîsal. Wey nazik dilê hejar. Te ji xwendinê kirim betal. Wêran ezim malım xerab. Ey dîlberê wey dîlberê. Firyad ji destê keserê. Avik ji ava kewserê. Wêran ezim malım xerab. Ez hî ez hîvîdarim ku we sûdek ji vê xelekê girtibê û ji vê mijarê heya xelekekê bê silav û rêz ji bo we. Bimrint xêr û xweşiyê de.